Монда кара Әминә. Сәлам дуслар. Без бүген Әминә, Динә һәм аларның әнисе Ләйсән хайваннар өйрәнәчәкбез. Шулаймы? Хайваннар һәм аларның татарча исемнәре. Сез дә безгә кушылыгыз һәм кабатлап барыгыз. Нәрсәдән башлыйбыз?

Ау, ау, минеке. Синекеме, кызым, бу нәрсә? Минеке. Монсы синеке.
Нәрсә соң ул, белмисез мәллә? Беләбез ул эт. Ул эт. Ә русча ничек? Бекә, вау.
Бәләкәй эт, әйе. Ата. Бу зур, әйе. Юк, бу тоже. Ә русча ничек соң аларның исеме? Бу тоже бәләкәй.
Бу да бәләкәй.
Аның исеме ничек? Әйдә аны монда экранга якынрак күрсәтик әле, бирәле, бирәле, бирәле. Менә шулай. Бу нинди хайван, кызым? Эт. Бу эт, русча. Джок инглизчә, ә русча Собачка. Собачка, молодец.
Әфәрин. Әйе, биш эт бармы монда, кызым? Менә монда әйдә карыйк әле ничә эт бар икән. Бер, ике, өч. Хәзер тагын эзлим, яме? Бармы икән монда тагын эт? Ничә эт булды безнең кызым? Әйт әле, искә төшер әле. Өч. Өч булды, өч.

Дүрт! Дүрт булды, Айдет. Хәзер тагын эзлимме?
Безнең тагын этләребез бармы соң? Тек, тек, тек. Хәзер, хәзер эзлибез. Сез этләрне яратасызмы? Юк, яратабыз. Бу ничәнче эт булды, кызым? Биш.
Биш эт безнең ничә этебез бар икән, кызым? Безнең биш этебез бар икән. Әйдә аларны яңадан саныйк әле. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Әйдә хәзер русча саныйбыз. Один, два,

Мина әннегә бирәбез. Менә тотып торыгыз алайса боларны алабыз. Хәзер беләсезме нинди хайван була? Хәзер бик кызык бер хайван була. Зебра.
Юк. Ат. Бу ат. Ат русча ничек була?

Бак, бак. Бак, бак дип әйтә, ие. Ә русча ничек буласың? Ничек пычрак синең монда? Ба, ба, ба. Үрдәк суда изә, ие, кызым, үрдәк суда изә. Русчасын белмисеңмени? Теге җырны исеңә төшер әле. Пять маленьких

Песи. Песи.
Песи русча ничек була? Котик.
Кот була, кошка була.
Котик.
Инглизчә ничек була? Кэт.
Кэт була, дөрес. Ничек кычкыра Әминә әйтә әле песи нәрсә ди? Мяу. Усал песи икән бу. Мяу дип әйтә инде кызым. Әйдә карыйк әле безнең тагын песиләр бар микән? Тотып тор әле. Кем тотып тора? Бер песи. Ике песи. Менә менә. Тот.
Саныйбызмы соң? Ике песи, хәзер тагын саныйбыз, яме?
Өч. Өч песи.
Биш. Дүрт песи. Эзлибезме тагын? Биш песи. Алты песи. Ике.
Монса апага инде кызым синең кулыңа сыймый бит. Ә тагын динеме? Нигә песи бар икән? Бездә бүтән юкмы? Җиде песи? Ул бит аслан. Песи бит ул.
Монысы песи бит. Җиде песи булды. Тагын бар микән бездә песиләр? Карыйк әле. Беттеме инде? Беттеме икән инде?

Әйдә, Русча. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Булды. Хәзер безгә нинди хайван килә икән? Зебра. Ну, ярар. Инде безнең янга хәзер зебра килә. Ул русча ничек? Пик. Русча да зебра, инглизчә да зебра. Үш телдә дә зебра. Зебра, зебра, зебра. Зебра. Зебра тагын кая була, кызым? Син аны беләсеңме соң? Африкада.
Африкада була, әйе. Әле мин әйтә идем, зебра дигән әйбер кайда була тагын дип. Зоопаркта.
Ну, зоопаркта ул хайван. Ләкин хайван түгел, без аны гади көндә кайда очрата алабыз зебраны? Уйлап карагыз. Тагын кайчан без зебра дип атала торган әйбер күргәнебез бар безнең? Берәр кая юкмы ул? Зебра дип атала торган әйбер. Бәлки юлда? Әйе, дорожная зебра. Юлда кайсы җирдә ясала зебра? Светофор.
Светофор янында һәм юл аша чыга торган Әминә тартма кызым. Юл аша чыга торган Җирдә. Киттек, дәвам итәбез. Так. Бу нәрсә? Аю. Аю. Русча ничек?
Медведь. Медведь.
Ә, инглишчә? Мама. Бия. Бел. Бия. Молодец. Ничек итеп кычкыра аю? Курка. Сез мине куркытасыз. Хәзер дәвам итәбез. Беләсезме хәзер нинди хайван? Юк? Жираф.
Жираф.
Татарчада жираф, русчада жираф, инглизчәдә жираф. Жираф.
Әйе.
Жираф нинди? Муены нинди жирафның? Озын.
Озын муенлы, әйме, кызым? Ул нәрсәләр ашый? Ширем.
Юк, аның ни өчен муены озын соң?

Балык инглизчә ничек әле ул? Бу нинди хайван? Арыслан.
Арыслан.
Дымсы бәләкәй шулай кызым. Арыслан русча ничек була? Лев.
Лев була.
Инглизчә ничек була? Э. Ай. Лайон. Лайон була. Әфәрин.
Лайм. Әйе. Безгә бия.
Бу нәрсә?
Куян.
Бу куян. Куян русча ничек? Зайчик.
Зайчик инглизчә?
Зайчик, зайчик. Рэббит. Рэббит.
Рэббит.
Ага.
Робот.
Робот. Безнең бүтән куяннар. Безнең тагын бер куян бар. Матурмы? Матур. Аның колаклары нинди? Озын. Жирафныкы.
Жирафның муены озын, колак, куянның колагы озын. Шулаймы? Куян кайда яши, кызым? Урманда һәм э, кырайда. Кырайда.
Һәм кем куян асрый? Йорт куяннары була, әйме, кызым? Ул Ул өйдә, өй янында да яшәргә мөмкин. Әле беләсеңме, тагын шундый бәләкәй куяннар була, аларны өйдә дә тоталар кайбер кешеләр.

Буямыйлар инде аны. Яңа туган куяннар шундый бирекей генә була. Аларның йоннары да булмый, алар шундый ал төстә булалар һәм алар йоклыйлар да, ашыйлар да йоклыйлар. Ал төстә һәм коричневый. Әй, андый да була. Ә менә монысы нәрсә?
Тычкан!
Тика диде, тика. Тычкан русча ничек?
Тика.
Русча ничек?
Беләсеңме? Мышка. Мышка. Тычкан инглизчә ничек була, кызым? Маус. Маус.
Маус, әйе. Дәвам итәбезме? Бу нәрсә кызым? Нәрсә бу? Балык. Бу балык. Балала.
И суда йөзә балык. Әнә су чыга эченнән суда йөзгән икән бу балык. Русча ничек була кызым? Люлю. Ничек була русча? Люлю. Юк.

Дөе. Дөе.
Дөе русча ничек? Әтә, әтә. Өйдә уйлап карыйк әле ничек була икән. В хәрефеннән башлана.

Ризамы? Әйдә монда төрле төсләргә бүленгән керпе кисәкләре бар. Без аларны хәзер тоташтырабыз һәм керпе ясыйбыз. Әйдә. Кызым, әйдә. Әминә, син дә булыш безгә. Әминә, нинди төстә керпе ясыйсың, кызым? Әйдә, утыр да яса. Син яшел керпе ясыйсың. Ә син ниндине ясыйсың, кызым?
Фиолетовый. Фиолетовый татарча ничек була, кызым? Шәмәхә керпе, Әминә ясый. Яшел керпе, яшел, русча зеленый, инглизчә green. Афәрин. Бу шәмәхә. Дөрес әйтсәм, инглизчә керпе hedgehog була икән. Шәмәхә төс. Бирәкләп бирәм. Әминәнең килеп чыкмадымы, кызым? Әйдә ярдәм итәбез сиңа. Менә синең яшел керпең. Бу нинди төстә кызым? Инглизчә? Purple. Фиолетовый шәмәхә purple керте. Бу нинди төстә булды? Голубой.
Голубой татарча күк төсе. Зәңгәрсу, зәңгәрсу. Хәзер без ясыйбыз. Нинди төстә керпе? Ал төстә. Менә ул. Әминәгә ал төстә керпе. Ал төс инглизчә пинк була. Пинк. Пинк. Пиксинг.
Пиксинг. Боларның Менә монда тагын бер зәңгәр төстә керпе бар. Әминә ясайлы кызым.
Амин. Амин.
Сары кирпенең икенче яртысын да табырга кирәк. Менә бу нинди төстә кызым тукта күрсәтергә. Сары. Бу сары. Жол. Кычкырманы кызым. Желтый. Yellow була кызым. Аңладыңмы? Менә син зәңгәрне яса хәзер. Безнең ничә керпе булды? Әйдәгез саныйбыз. Саныйбызмы? Бер керпе. Ике керпе. Өч керпе. Биш. Дүрт керпе. Бәш. Биш. Һәм алты керпе. Әйдә төсләрен хәзер әйтеп чыгабызмы? Яшел. Ал. Шәмәхә. Зәңгәр су яки күк төсе. Зәңгәр төстә. Монысы нинди төстә, кызым? Сары, әйдә, рәтлик әле без бу керпенең башы белән аягы туры килгән. Менә. Ой, ярылды. Төшеп китмә, керпе. Син безгә кирәк. Бу сары керпе. Әйдә без аларны хәзер русчада төсләрен әйтеп чыгабызмы? Ал, розовый,

Афәрин! Үзең әйтә аласыңмы төсләрен инглизчә? Хәзер без Динә белән дәвам итәбез. Оп. Бу нинди хайван кызым? Акула.
Акула, акула. Татарчада акула була. Ә инглизчә? Нинди җыр беләсең син акула турында? Baby Shark. Димәк?
Shark.
Shark. Әйе, акула Shark була. Так, дәвам итәбез.
Зайчик. Ансы булды инде. Крокодил. Крокодил.
Крокодил татарча да, русча да крокодил, инглизчә крокодайл.
Крокодайл. Инг... Эй, крокодил. Дәвам итәбезме? Тотып торасыңмы крокодил? Син крокодилны яратасыңмы? Да.
Юкмы?
Ярар. Бу Нәрсә бу? Носорог.
Носорог.
Татарча ничек? Татарча мөгез борын. Мөгез борын, носорог, инглизчә rhinoceros була. Аңладыңмы? Дәвам итәбез. Безнең әле бу калган бит, бу хайван калган, кара әле. Нәрсә соң бу кызың? Кеже, русча ничек була ул кызым? Анда карама инде, пожалуйста. Нәрсә русча? Белмисеңме? Идет коза. Коза була. Кәҗә инглизчә goat була. Goat. Goat.
Әйдә без кәҗә турында шигырьне искә төшерәбез.

Хәзрәтлим әле. Әйдә. Сөзә торган кәҗә килә. Зур мөгезле кәҗә килә. Кызлар алдыннан, кызлар артыннан килә. Малайлар артыннан килә. Кем ботка ашамый, әни сүзен тыңламый, шуны Сөзәм, сөзәм, сөзәм, сөзәм, сөзәм. Әйе, кем сөт эчми? Дөрес. Әфә. Сөзәм, ди, әйе, менә шулай сөзәм, ди. Безнең нинди хайваннар калды икән, кызым, әйтелмичә карыйбызмы? Кит. Безнең ике кит бар, ике. Бу кит. Татарчада кит була, кызым, русчада кит була, инглизчә кит, whale була, whale. Монда куябыз. Дәвам итәбезме? Һәм һәм соңгы хайван ул безнең төлке. Төлке русча ничек? Лиса. Лиса. Инглизчә?

Баба. Бәби. Баба. Нинди уен уйныйбыз? Двигаться. Уйнапкала. Син ашадымы соң? Әйе. Тагын төшерәсең киләме? Әминә, балам, нишләдең син?